Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Kawuono adwaro ni wawinj wach Jehova Nyasaye ma Nyasaye olokonwa kawuono kendo olosonwa kawuono mondo wawinj wachne maler. Mana kaka awacho, nyinga en Pastor Joseph Agali. Kawuono adwaro ni wawinj wach, thor wach ma wadwaro wuoyo kuome en ng'wono ma Nyasaye elo ni jogo ma chunygi lit kata man kod chuny moguk kata man kod chuny matek. Ng'wono Nyasaye elore pile kendo ofwenyore pile ni jogo ma kod chuny moguk kata chuny matek. Kawuono wasomo Muma, Jona ang'wen kari ariyo, Muma wacho kama, Wachno nojogo Jona ahinya, mi iye nowang'. Omiyo nowacho ni Ruoth Nyasaye niya, A Ruoth Nyasaye, kane pod an thurwa, donge nawacho ni ibiro timo gima kama? Mano emomiyo ne atemo ringo mondo adhi Tarshish, nikech nang'eyo ni in Nyasaye mang'won kendo makecho ji, iyi ok wang' piyo kendo inyiso herani mosiko, bende chunyi lor kuom kelo ni ji masira. Mago e gik manene Jona owacho ne Nyasaye. Thor wach awachonwa wuoyo kawuono kuom ng'wono Nyasaye elore. Kendo ng'wono ma Nyasaye fwenyore ni jogo ma chunygi oguk kata chunygi tek. Jona nene oluongo olemo ni Nyasaye kendo olamo Nyasaye mana kaka wawinjono. Ywak ma Jona nigono, Jona luonge ni en ywagruok, to kara ywagruok nyalo bedo lemo kuom Nyasaye. Sometimes wanyalo complain to kara complain mwa complain go en ywak mwa ywak go kuom Nyasaye. Seche moko wanyalo ywak ka ngimawa ok wane kaka dhi o kaka onego dhi, tineno ni ywak mwa ywak gono en complain to en, en lamo ma walamo kuom Nyasaye. Jona nene iyo wang' nikech gik ma nene timore e ngimane kod gik ma nowinjo. Ibe seche, seche moko iyi nyalo wang' kod gik miwinjo kod gik ma timore e ngimani. Lipode miwinjo nyalo bedo ni gikeloni chuny moguk kendo gikeloni chuny manyap nikech ok ine ka ngima dhi kaka onego odhi. Jona nene Nyasaye obiro ire monyise ni dhi iyal injili Ninawi. Ninawi nene wuok e piny Asiria kata piny Asuri. Jo-Asuri nene chando Israel kendo nene gigoyo Israel kendo nene ginego Israel. Nene gin jogo ma ka gibiro ir jo-Israel to nene ginego malit kendo nene gisandogi kendo nene ginego ka gisando. Mondo ginyis jo-Israel kata ginyis jogo manodhi lweny ka nene giseloyo jo-Israel nene gikawo kendo gitweyo gi sigunde sigunde. Jogo ma ginego nene gisoyo yien e ithgi kendo yien nene kalo kuomgi kendo ka giting'ogi ka ginyiso adui ni giloyogi kendo ka gidok e thurgi. Ok nene en wach maber. Bang'e nene Jona owach ni Nyasaye owachone ni jogo ema dwaro ni dhi iyalnegi mondo chunygi mondo oduogna nikech aherogi nikech adwaro mondo chunygi olokre mano nene kobedo malong'o kata mayot ni jona jona ne noringo nodhi tarshish jona ne noringo kodhi jopa nene oyudo ka wach tek kendo ka neno odonjo kanyo neno kawo yie owuok odhi ok odwar dhi Ninawi kaneno ka oyie nene yie ochako tungni nikech inyalo yudo ni ka Nyasaye dwaro tiyo kodi to Nyasaye nyalo make sure ni idonje shida maduong' nyasaye nyalo miyo kata dendi bedo gi rem nyasaye nyalo miyo kata ohandi podho nyasaye nyalo miyo kata pachi kod gik mipango gore piny nikech en kod mipango kodi nikech en kod gino modwaro e ngimani. Jona kaka ni nodwaro ok nyal timore nikech Nyasaye ne nokos a big turmoil e yie kama nene entie mane nokawo modhigo Ninawi. Nyasaye ne nokelo shida maduong' ma yamo nobiro maduong' ma meli ne dwagore piny kata yie ne dwagore piny Jona nene nindo nikech Jona nene ong'eyo ni an ema kelo shidani nikech onge kama wanyalo ponde ni Nyasaye, onge kama wanyalo ringo mwawach kod waringo mwapondo Nyasaye. Daudi wacho ni kata ka an e bwo kitanda inena, kata ka an kamoro amora mantie, kata ilori mana gi ot Nyasaye ok inyal pondo kiaku, ok inyal ringo kiwuok e tong wang' Nyasaye. Nyasaye ka dwa tiyo kodi onyalo tiyo gi gimra mora onyalo ketho giki te onyalo miyi shida maduong' onyalo miyi bed gi chandruok maduong' mana nyaka one ni iti, oti, itiyo tich monego bed ni itiyo mane kaka jona ne noyudo shida mane owacho ni jogo mane ni yie yie owacho ni an an ema akelo shida ma wan kodoni an ema akelo midhiero mwakaleni kawauru gima unyalo timona maber en utweya to uwita e pi Jona ne owacho ni better suicide than doing what God has called you to do or called me to do or called Jona to do. Seche moko wachopo kinde no, seche moko e ngima wachopo e kinde go, mineno ni afadhali itho moloyo timo gi ming'eyo ni mima wacho ni gitim. Afadhali itho moloyo timo gino mineno Nyasaye oseketo e chunyi mondo itim. Nyasaye nyalo miyo watimo gik ma waneno ni ok gin gik mayot, to kata kamano onego bedni wabedo dagi chir kendo watimogi. Kane ne Jona odonje nam, rech maduong'ne nokawe kendo roch maduong'ne nomwonye. E, i, e iye kanyo Jona nochako lamo Nyasaye. Bang'e Jona ni nowuok, kane nosewuok e, e, e rech, kane noseng'oge, Jehova Nyasaye nowuoyo gi Jona kendo. Jona ni nowuok, ne noloso the shortest sermon in the Bible. Ne noloso ni jo Ninawi shortest sermon, ok ne nodwar ni giwinj sermon moingo mano. Ne noloso nigi shortest sermon, to kata kamano Nyasaye matimo maber Nyasaye nobedo kodgi. Nyasaye noloko chunygi. Jo-Ninawi ne nogo chonggi piny. Jo-Ninawi notuonre chiemo. Jo-Ninawi ne noduogo ir Nyasaye. Jo-Ninawi ne ne gin jo-Israel. Kendo ne gin jogo ma jo-Israel ne kawo mago gin jo-Israel. Gin jok monego tho. Gin jok monego rum. Nyasaye ohero ji duto. Mano emomiyo Jona nowacho kama, Jehova Nyasaye mano emomiyo aringo, nikech ang'eyi maler. Mokwongo, ang'eyo ni in Nyasaye mang'won. Owetewa, Nyasachwa en Nyasaye mang'won. Ang'eyo ni Nyasaye makecho ji. Nyasaye e Nyasaye makecho ji. He is God of mercy. He gives us things that we don't deserve. Kendo ang'eyo ni iyi ok wang' piyo. Kendo ang'eyo ni rito ji gi hera mosiko. Kendo herani osiko manyaka chieng'. Bende chunyi ok ol kendo chunyi ok kel masira piyo. Mano e Nyasaye ma wan go, mano e Nyasaye mwalamo. We walam Nyasaye, ang'eyo Nyasaye owuoyo kod chunyi, ang'eyo Nyasaye ogero chunyi odiechieng' ma kawuono. Kik ibed gi Jona mirito nyaka yude sandruok kata idonge chandruok, koro yak itim gino ma Nyasaye dwaro mondo itim. Nyasaye mondo ogwedhi.